Ndi ya vha vusa dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo matsheloni haya. Ndi khou tenda ngo nga mbilu yanga yoṱhe uri vhone vho vuwa zwavhuḓi. Tshilidzi tsha Mudzimu tshi tshe tsho vha eḓana. Maanḓa a Mudzimu a khou khunyelela fhaḽa hune vhone vha shela nungo. Khou livhuwa dzinani ḽa Yesu Kristo matsheloni hano ane nda khou tama uri ri kovhekane zwiḽiwa zwa muya. zwe mudzimu a ri tonda ngazwo thi ri vha a zwi ḓivha uri ipfi ḽa mudzimu ḽi ri muthu ha tshili nga vhuswa fhedzi u tshila nga maipfi oṱhe a bvaho mulomoni wa mudzimu so zwi amba uri ri tshi amba vhutshilo a ri ambi hula vhuswa fhedzi ri tshi amba vhutshilo ri tama uri na mimuyani yashu hu vhe na zwiḽiwa zwine zwa ri alusa dzinani ḽa yesu tama uri ri bonye maṱo ndi sathu amba navho mafhungo haya khotsi vha ṱaḓulu khotsi mukhethwa yehova wa mavhuthu hune Mudzimu a re hone. Ndi a losha matsheloni hanoni ndi ri, Vhone vho fanelwa nga thendo na nduvho, Mukhethwakhethwa ndi vhone Yehova wa mavhuthu, Musiki wa ḽiṱaḓulu na shango, Vhane zwoṱhe zwa vha hone nga vhone. Khou ṱanganedza tshifhinga hetshi na u ṱanganedza vhana vhavho ha vhakhotsi vha ṱaḓulu, Uri ndi ambe fhungo ḽavho ḽine ḽa fhaṱisa, ḽa alusa, ḽa bonyolosa, ḽa ṱalifhisa. Kha vha tonde khotsi vha ṱaḓulu nga dzina ḽa Yesu Khristo. uri nḓodzo ya ipfi ḽavho na nḓodzo ye vha vhea kha nṋe Khotsi vha ṱaḓulu, zwi vhe na mushumo kha muthu muṅwe na muṅwe ane a thetshelesa mafhungo aya. Nga Dzina ḽa Yesu Kristo ndi a livhuwa. Amen. Vhafunwa, ndo amba navho tshifhingani tsho fhiraho kha vhe vha mpfa. Hone arali vha khou mpfa na musi vha songo vhuya vha fhela mbilu mudzimu wa zwikona u ṱumanya zwithu zwa tenda zwavhuḓi nga maanḓa. Tshifhinga tsho fhelaho nda ndi khou amba navho nga fhungo ḽo no uri na vhone mudzimu o vha vhala kha pfulufhedziso na vhone vhone vha no kho mpfha na vhone vha no kho mmbona mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu yehova ra maanḓa oṱhe musiki wa ḽiṱaḓulu na shango o vha vhala kha pfulufhedziso dzoṱhe. Ndo amba tshifhinga tsho fhiraho nda ri o vha vhala kha fulufhedzo dza dakalo na mulalo ndi uri kha uri vhone vha vhe na dakalo vhone vha vhe na mulalo vha dzule mo rula mbilu mudzimu vha vhala nga ngomu haleluya vhone vha ḓo ima vha ri mara vhafunzi habe zwine nda khou fhira khazwo ndi uri a vha zwi ḓivhi ndi zwone Thi zwi ḓivhi nṋe, mara Mudzimu o vha vhala kha dakalo. Zwi amba uri vhone ndi nga ri ndi tshi fhedza hafha, vha takuwa kha tshiṱepe hetsho tshine, kha tshiṱepisi hetsho tshine vha vha na khatsho, vha, vha pfukela kha tshiṱepisi hetshi tshine nṋe nda khou ri Mudzimu o vha vhala hone. Zwa tenda. Haleluya! Mudzimu o vha vhala vhone na kha phodzo. Ii. o to vhavhala kha phodzo ndo ita eh, tshifanyiso vhege yo fhelaho nda ri tshiputu tshavho tsho eḓana vha songo litsha u ima ḽainini ndi khou amba uri vha songo litsha u dzhena thabeloni vha songo litsha u ima phanḓa tshifhaṱuwo tsha yehova kha musi ngo nyama nga zwiṅwe ee mudzimu o vha vhala na kha tsireledzo nga nḓila dziṅwe na dziṅwe mudzimu o vha vhala vhone kha kha kha kha kha u bvelela o vha vhala vhone kha uri a fhindule thabelo yavho vha tshi rabela o vha vhala ndo ri hezwi vhone vha tshiya magonani vha zwi ḓivhe zwori mudzimu o vha lindela ngori o vha vhala u khou u khou tama u vha fhindula dzinani ḽa yesu mara ṋamusi ndi khou tama uri ri vhone zwithu hezwi nga nḓila heyi vha ḓivha um eh, Tshifhinga tshine vhone vha khou tshila khatsho zwino vha fanela u tshi shumisa lune tsha bindulisa u ya nga he Mudzimu a vha vhetshela zwone. Tshifhinga a vha tshi shumise tshi vha bindulise dzinani ḽa Yesu Kristo. Zwi nga vha zwi tshi nyaga mini, zwi tshi dzhia mini, mara zwine vhone vha fanela u ita ndi uri tshifhinga tshe Mudzimu a vha fha Kha vha tshi buleluse nga zwavhuḓi ngori thi vha khou zwi vhona uri bugu ya Yeremia ita uri mini ita uri ngelekanyo dzine nda ni elelwa ngadzo a si dzo ni vhaisa ndi dzavhuḓi zwino ri songo tenda riṋe u dzula ri khou ri he vhutshilo a vhu khou mpfara zwavhuḓi he vhutshilo a vhu khou mpfara zwone songo blame vhutshilo ri songo tenda u dzula ri khou ri ndi uri havha vhathu vha dina ngauri ndi uri hoyu muthu u dina ngauri hai a ri thene ri lavhelese kha yehova Murangi na Muvuledzi wa lutendo lwashu. Ri songo tenda u dzula ri khou ri, Hee, ndi uri a vha ḓo vhona nzulele yo ima so, ndi uri zwithu zwo ima so. Ri khou, ri khou ungeledziwa, ri songo nga ḓongololo na mvula, Hee, tshifhinga tshi khou fhela. A ri taku-taku, ri tshimbile dzinani ḽa Yesu. Mudzimu o vha vhala kha, kha fulufhedziso dzavho vhone, dzawe vhone. O vha vhala. O vha vhala dzina ḽa Yesu. Zwino ndi khou nyaga uri ṋamusi ndi fhindule mbudziso ya uri ndi ḓo zwi ḓivha hani vhafunzi? Ndi ḓo zwi ḓivha hani uri na nṋe Mudzimu o mmbala kha pfulufhedziso hedzi? Ndi ḓo zwi ḓivha hani? Ndi khou tama u ḓa na zwenezwo uri vha zwi ḓivhe. Ngori hezwi muthu a si na nḓivho ya tshithu, ei ndi hone hune mafhungo a vhilingana vha ḓivha. Muthu hezwi a si na nḓivho ya tshithu ndi hone hune mafhungo a vhilingana. Ndi khou tama uri ṋamusi ri fare zwitengo zwi si gathi Ndi tou vha sumbedza fhedzi uri vhone Mudzimu o vha vhana. Tsha u thoma, kha ri ḓo ya kha bugu ya Vhaefesa ya u thoma, ndima ya u thoma, ri ye ri vhale ndimana ya vhuraru. I ri, Mudzimu a re Khotsi a Murena washu Yesu Kristo nga a rendiwe, ene we a ri tonda hoṱhe nga lwa muya lwa siani ḽa ṱaḓulu lwa kha Kristo. Mudzimu nga a re ndi iwe, ene a re Khotsi ya Murena washu Yesu Kristo, we a ri tonda hoṱhe kha zwoṱhe kha lwa ṱaḓulu nga Kristo Yesu. Ezwi zwithu zwi amba mini marana? Zwi amba uri Mudzimu o dzudzanya zwoṱhe zwine zwa isa zwa isa vhutshiloni na khou ofha ene muṋe Mudzimu, a zwi vhea kha lwa muya, kha lwa tshimuya. a tshi itela vhone zwithu zwoṱhe zwavho zwo fhela nda ndi khou fanyisa tshiṅwe tshifhinga ndi khou ri vha ḓi vha zwi tou fana na musi ndo swika nda fhaṱa nnḓu nda fhaṱa nnḓu nda i fhedza nda dzhenisa na thundu dza nga ngomu nḓuni nda ita zwoṱhe zwine zwa fanela u itiwa arali i tshi khou tou rengiwa nda i renga nda i fhedza nda ḓa nda ri khavho nda ri khi tsike nda ri dzi khindi dzavho nnḓu yavho khi ndi khou ri zwoṱhe zwi re hone nga hafho ndi zwavho Mara zwino hezwi hu tshi pfi Mudzimu o ri fhaṱutshedza nga phaṱhutshedzo dzoṱhe kha lwa muya, ndi uri lwa tshimuya, Mudzimu, Mudzimu kha vhone zwo fhela, zwo fhela. Zwi vhona vha ḓo ri, ah, mara vhafunzi, zwino zwi kha tshimuya, nṋe ndi kha ṋama. Hai, hai, habe muthu, ndi muya. U rotho dzula nga ngomu ṋamani heyi. Zwino arali muthu a muya a tshi dzula nga ngomu ṋamani heyi, hoyu muya wawe u a ṱumana na muya wa Mudzimu, nga lutendo lwe Mudzimu a ri elela ra dzhia phaṱhutshedzo hafhaḽa kha lwa muya, Dzinani ḽa Yesu. Hafha vhone vha tshi gwadama nga magona vha tshi khou ita thabelo, vha khou hovha zwi re zwi re zwa muya, vha khou hovha zwi re zwa muya, vha tshi gwadama nga magona vha tshi rabela vha khou hovha zwi re zwa muya, ngauri vho fara khiyi yazwo. Zwino ndi khou ri, hu pfi Mudzimu nga a re ndi iwe, ene we a ri tonda hoṱhe kha zwoṱhe, kha lwa muya, nga Kristo Yesu. O ri tonda, yavhona, o vha tonda kha zwoṱhe. Arali vha khou amba phodzo, ihina. Arali vha khou amba tsireledzo, ee. Arali vha khou amba u bvelela, ihina. Na kha u tou ita zwenezwi nda khou ita, zwa, zwa bindu ḽine nda khou ita, o vha tonda kha zwoṱhe, ngori u tama zwoṱhe zwi tshi vha nakela. O vha tonda. Zwino arali o no ri tonda, zwi amba uri o ri vhala.

Ngauri kha zwo kha zwifhio na zwifhio zwe Mudzimu a fulufhedzisa uri zwi ḓo vha hone, kha Ene Kristo Yesu zwi ṱanganedza iḽo. Nga iṅwe nḓila, Mudzimu tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshe a fulufhedzisa, arali a ri, Vhone arali vho dzumba vhudzumba, vho dzula vhudzumbamoni ha wa ṱaḓulu ṱaḓulu vho tou lala murunzini wa mukonazwoṱhe, zwenezwo Hu pfi kha Yesu Kristo zwi ṱanganedza ihina. Arali Mudzimu o ri, Vhonani ndi na nwi misi yoṱhe, a hu na eh, pfumo ḽi no ḓo fuliwa ḽa lwa na ḽa ḓo ni kunda. Kha Kristo Yesu, hu pfi Yesu o ri, Ee, na nṋe ndi khou tenda, nga iṅwe nḓila kha zwi ralo. Zwino riṋe Mudzimu u pfi o ri Tonda hoṱhe kha zwoṱhe kha lwa muya nga Kristo Yesu. Hei Vhakorinte ya ri, Fulufhedzo dzoṱhe dze Mudzimu a ita, dzi wana ihina kha Kristo Yesu. Haleluya! Kha ri ḓo zwi khwaṱhisa nga bugu ya, ya Petro kheyi ndimana yo thoma. Ri vhale 3 u bva kha 3, vha, vha pfe mani vhone? I ri, Ngauri ni vha Mudzimu, ḽi a fhungo ḽo vhuya. Ngauri ndivho Mudzimu a re Khotsi ya Murena washu Yesu Kristo, we nga vhunzhi ha khathutshelo yawe a ri beba havho, uri ri vhe vha re na fulufhelo ḽi tshilaho nga u vuwa ha Kristo Yesu vhafuni. Ene muṋe nga, nga, nga tshilidzi tshawe tshihulu a ri beba hafhu. In other words, eh, nga maṅwe maipfi a ri tsha vha vhatsinda vho tou ḓivhandaladzaho, uri ri wane ifa ḽi sa ṱahali, ḽi sa na tshilavhi ḽi sa puti ḽo vhetshelwaho vho inwi ngei ṱaḓulu nga iṅwe nḓila hu na zwo dzulaho zwo vhetshelwa vhone mara mudzimu o lu ri beba nga mafhungo ngoho a ri khwaḽifaya kana a ri ita vho fanelwaho nga phaṱhutshedzo dzoṱhe kha khristo yesu hmm? haleluya vhone vho lala hafho thovhoni kha vha zwi ḓivhe zwori mara mudzimu o vha lavhelesa a ri ndo vha fhaṱutshedza nga fhaṱutshedzo dzoṱhe iṅwe fhaṱutshedzo ye vha fhaṱutshedza khayo ndo u fhola dzinani ḽa yesu ndi vhone vhane vha nga ri ndi a ṱanganedza u fhola nga dzina ḽa yesu vha takuwa henefho thovhoni dzenedzo ngauri vho fhaṱutshedziwa nga zwoṱhe dzinani ḽa yesu khristu um uri ri wane ifa ḽi sa ṱahale hey. kha vha ḓo pfa verse 5 na inwi Ehe, na inwi maanḓani a Mudzimu no lindiwa nga lutendo, uri ni ḓo wana u tshidzwa ho lugiselwaho na u ḓo dzumbululwa nga tshifhingani tsha vhufhelo. I ri, na inwi maanḓani a Mudzimu, lutendo lwaṋu ndi lwone lwo ni lindaho. Nga iṅwe nḓila, vhone vho khavariwa maanḓani a Mudzimu nga lutendo. Ende lutendo holwo lune vhone vha vha nalwo a vho ngo tou lu thoma, muthu wa Mudzimu. Ene muṋe Mudzimu o tou ri muthu muṅwe na muṅwe a muyelela muyelo wa lutendo. Hezwi o muyelela muyelo wa lutendo, ngalwo lutendo ra vhidzelela zwisiyo zwa zwino nga zwi hone. Haleluya! Ra vhona zwi sa athu u vhonala nga maṱo, ra pika ri sa athu u zwi vhona, ngauri ndi lutendo lwonolo. Zwino hu pfi maanḓani a Mudzimu ro lendiwa nga lutendo lwashu. Nga iṅwe nḓila, lutendo lwashu lu ritha maanḓa a Mudzimu a ri shumela, ngauri ro vha. Ende u sumbedza uri Mudzimu o vha vhala vhone, na vhone o vha elela muelo wa lutendo kha Kristo Yesu Murena washu. Haleluya! Kha ri ye ri vhane tshithu tsha vhuvhili ketshi, a ri vhelele hafhaḽa kha bugu yashu ya Vhaefesa, ri vhale verse 4 i ri, Vhunga kha onoyo O ri nanga shango ḽi sa athu sikiwa uri ri vhe vhakhethwa vha si na mulandu maṱoni awe kha lufuni. Ndi uri mudzimu ene muṋe o tou ri nanga shango ḽi sa athu vha hone. Vha zwi ḓivha uri vhone vha sa athu ḓa afha shangoni Plan ya mudzimu ya no dzula yo luga ngaho vha sathu vha sathu ya vha ḓa fha shangoni plan ya mudzimu ya no dzula yo luga ngori i ḽifhiwe izwo ḽi amba mini ḽi tshi ri o dzula o ri ita o ri nanga shango ḽi sathu vha hone o dzula o ri ita o ri nanga zwino arali o dzula o ri ita o ri nanga ḽi sathu vha shango ḽi sathu vha hone zwi amba zwori zwi vhone vha tshi vha hone mudzimu o dzula o vha include o vha dzhenisa kha o vha vhala kha kha phaṱhutshedzo dzawe kana kha fulufhedzo dza o vha vhala vhone haleluya ndi uri arali vha vhona vha songo vhaliwa um tshithu tshine vha nga tsheka ngatsho tshi simple nga maanḓa tshe zwino arali vha tshi nyaga vha tshi dzhena vhengeleni kana vha tshi dzhena huṅwe maḓuvhano vha funa vha thoma vha thotshiwa uri vha vhonala zwa uri a vha na na um temperature i re nṱha arali vha na temperature i re nṱha khamusi u nga ḓi suspectiwa corona vha thoma vha vha thotsha uri vha vhone uri vhone temperature yavho yo ima hani vha kona uri kha vha dzhene arali i songo fhira tshikalo tsha uri zwino ndi khou nyaga uri vhone vha tsheke temperature ya uri mara mudzimu e, e, e, o mbalana vha i tsheka so na vhone vho ṱanganedza murena arali vha ri hai a vho ngo vhaliwa arali vho vhari vhari vha to ntendela vha ndo ṱanganedza murena nṋe temperature yavho i right a vha dzhena haleluya haleluya kha ri ye ri vhone um kufhungoko hu pfi ene mudzimu o ri nanga shango ḽi sathu vhona kha ri ḓo dovha ri vhuyele kha bugu ya piṱiro ya u thoma mani ndima ya vhuvhili ri vhale verse 9 verse 9 i ri huno inwi ni lushaka lwo tou nangwaho ni vho tshifha vha vhuhosi Ni vhathu vhakhethwa, ni mbeu ye a tou ḓishumela, uri ni ḓivhadze vhugala ha we a ni vhidza ni swiswini, a ni vhidzela tshedzani tshawe tshi akhamadzaho. Ha, ṋamusi kha vha ḓo amba na nṋe vhone vhaṋe, ṋamusi kha vha ambe na nṋe vha ri, Nṋe ndi lushaka lwo tou nangwaho dzinani ḽa Yesu. Nṋe ndi tshifhe wa vhuhosini. nga Kristo Yesu. Nṋe ndi muthu mukhethwa nga Kristo Yesu. Ndi mbeu ye a tou ḓishumela ene muṋe. Tho ngo tou ḓiṱoḓa nṋe muṋe, ene muṋe o tou ḓishumela a ndzhia ndi maanḓani a swiswi a mmbea tshedzani tsha murwa mufunwa wawe. nga hezwo ndi mulaifa dzinani ḽa yesu haleluya haleluya a mbvisa swiswini a mbeya tshedzani tsha murwa mufunwa wawe zwino arali mudzimu o no vha ita ndo ri hezwi vhone vha tshi ṱanganedza murena u mbo ḓi vha ita lushakalo lwo nangiwaho a vha ita muthu muswa a vha ṱanzwa zwoṱhe zwilala zwa fhela ai come on come on diabolo anga si ime a dzula tshi a tshi blame nga zwa kale a tshi mblamer nga zwo fhiraho ngeno ndo ṱanganedza Kristo Yesu. U khou nda, vha ḓivha zwo ri hezwi, vha vha ḓivha uri ndi mini? Arali vha khou nyaga u litshisa muthu tshiṅwe tshithu u ḽa, vha tou tshi amba nga nḓila yo tshi nyefula vha tshi sasaladza uri a sa tshi ḽe uri na vhone zwi fane na vhone vha sa tshi ḽi. Zwino diabolo hezwi a tshi ri vha blema vhone a vha sumbedza na zwa murahu a vha sumbedza na zwa mini, u khou shavha uri vhone vha ḓo vula maṱo vha vhona phaṱhutshedzo dze vha phaṱhutshedzwa ngadzo ende vha dzi vhona vho ṱuwa vhone. Zwino ndi khou vha vula maṱo ndi khou ri hai, dzinani ḽa Yesu. Vhone Mudzimu o vha vhala kha phaṱhutshedzo hedzo, o vha vhala kha photsa. Uh, naho saṱhane a nga amba ri ndi uri hezwi zwavho ndi uri hezwi zwavho ndi uri hezwi zwavho a nga ḓi a nga ḓi polovha zwawe mara mudzimu uri e inwi ni lushaka lwe ene muṋe a tou ḓinangela ni vhakhethwa ni vhaṋe vha haya mudzimuni arali ndi muṋe wa haya oh, bless the lord zwi amba uri ndi a kona u ḓiphina nga phaṱhutshedzo dzenedzo so vhone kha vha zwi ḓivhe zwo ri nga hezwo zwi amba uri vhone vho vhaliwa tsha vhu a ri ḓo vhala ndimana ya vhuṱanu o dzula o ri ita u pfi ri ḓo wana hana ha khae ene muṋe nga Kristo Yesu nga he a tama u zwi funa ngaho o dzula o ri ita vha ḓivha muthu o tewaho yi muthu vha vhona ro dzula tshigwadani eh ha vha hu khou hu khou phakhelwa zwone zwine zwa khou phakhelwa Ha pfi, Vhone ri khou vha ata vhone. Ndi uri vha khou topoliwa vhukati ha, vha khou topoliwa, vha ṱomolwa. Zwino Mudzimu Ene muṋe o dzula o vha topola, a vha ṱomola maanḓani a swiswi. Haleluya! A vha ita, a vha ita mufunwa. Phanḓa ha khuluṋoni ya ṱaḓulu, ṱaḓulu vha mufunwa vhone. Kha vha ḓo ḓivhudza ṋamusi vha ri, Ndi mufunwa nga Kristo Yesu Murena wanga. phanḓa ha yehova ndi mufunwa dzinani ḽa yesu kristo ḽa maanḓa halleluya now zwino kha ri ri lavhelese heḽi fhungo ḽa ḽeneḽi ḽa ḽa verse 5 ḽi ri o dzula o ri ita u pfhi ri ḓo wana hana nga iṅwe nḓila o dzula o ri ita uri riṋe ri pfhi vhana khaye zwino arali vha ṅwana khaye zwi amba uri vho vhaliwa kha phaṱhutshedzo Vho vhaliwa kha pfulufhedzisa. Vho vhaliwa kha pfulufhedzisa. Dzedziḽa dzi no nga dze ra dzi amba mathomoni. Mudzimu o vha vhala. Ndi khou vha khwaṱhisedza ndi khou ri, hezwi kha i vhe fact ine vha vhona tshiṅwe tshifhinga Diabolo arali a tshi vha vhudzisa, kha vha mu vhalele. No vula Ipfi ḽa Mudzimu vha mu vhalela vha ri, Diabolo, hezwi zwine wa khou amba kha nṋe ndi tama u u vhalela, arali u sa zwi ḓivhi, ndi khou tama u u vhalela bugu ya Piṱiro ya vhuvhili. Ya vhuvhili, ndimana ya 9 i ri, Nṋe ndi lushaka lwo nangwaho, ndi tshifhe wa vhuhosini. Thi tshifhe wa vhuhosini fhedzi, ndi muthu mukhethwa, ndi mbeu ye a tou ḓinangela. Nga dzina ḽa Yesu ndi khou hana zwoṱhe zwa negative, khou hana zwoṱhe zwi sa ḓivhalei. Ndi lavhelesa kha Kristo Yesu, murangi na muvuledzi wa lutendo lwanga. Ngori nndwani heyi ya vhutendi a i lwiwi muthu o fhumula. Hakhona. vha wina hani vha sa- vha sa khou lwa nndwani ya lutendo ndi confess ndi ndi ndi, ma- ndi vhuṱanzi ha mulomo wavho vhuṱanzi ha mulomo wavho ndi nndwa ya lutendo vha tshi khou ḓitika nga mafhungo e mudzimu a amba zwino vhone vha muthu mukhethwa we mudzimu a tou mu nanga ene muṋe ene ho ngo thoma a vhudzwa a- ho ngo thoma a vhudzwa uri ndi nanga nnyi ene muṋe ene muṋe o tou vha nanga zwino vha na ndugelo dzo fanelaho uri vha ḓiphiṋe dzinani ḽa yesu kristo haleluya Ende kha vha dovhe vha vhone bugu ya Vharoma 8 khamusi ndi zwone zwine zwa ḓo zwa ḓo zwa ḓo vha fara zwavhuḓi hezwi kha ri ri vhone bugu ya Vharoma ndimana ya 8 ri vhale verse 16 vha vhone zwe zwe mudzimu a vha tonda ngazwo mani vhone a vha tonde ngazwo vhone vha khou funa uri ndi fhedze vhanambe vha ite thabelo nga ndavha ya uri vha khou zwi vhona uri mudzimu wa tsina o vha nanga vha rivese na hezwa zwiṅwe zwithu zwine diabolo vha khou zwi amba ngavho vha rivese um eh, ndimana ya 8 a ri ḓo vhala 16 i ri muya mukhethwa ene muṋe u ya ṱanzielavo a tshi vhudza muya washu zwa uri ri vhana vha mudzimu arali ri vhana nahone ri malaifa a Mudzimu, vhane ifa ra ḽa roṱhe na Kristo, arali na ngoho ro ṱhuphea roṱhe nae, hu ḓo pfi ri ḓo kona u ya vhugalani. I ri, Arali ri vhana nahone ri maḽaifa a Mudzimu, vhane ifa ra ḽa roṱhe na Kristo Yesu. vhone vha mulaifa zwino arali vha mulaifa izwo vho fanelwa vho vhaliwa kha kha kha kha phaṱhutshedzo dzoṱhe kana kha pfulufhedzo dzoṱhe dzi mudzimu wavho vhone vha mulaifa kha vha ḓo ḓivhudza na musi vha ri nṋe ndi mulaifa nga khristo yesu a tho ngo tou zwi shuma ndi mudzimu nga khathutshelo yawe na tshilidzi tshawe zwe zwa itisa uri nṋe ndi pfhi mulaifa vha mulaifa muthu wa mudzimu Vha songo ḓi lavhelesela fhasi, vha songo ḓi nyadza, vha songo ḓi nyadza. Na thabelo yavho Mudzimu o i lindela u i pfa, dzinani ḽa Yesu Kristo. Haleluya! Kha ri ye ri vhone kuṅwe kufhungo, ri vhuyelele henefhaḽa kha bugu ya Vhaefesa mani vhone, ri vhale verse 6 i ri, ho vha uri vhugala ha tshilidzi hu rendiwe ha tshiḽa tshilidzi tshe a ri itela tshone kha mufunwa, we ra wana khae u vhofhololwa nga malofha awe, ndi amba u hangwelwa vhutshinyi, nge a vha ene o pfumaho tshilidzi. Nga iṅwe nḓila, Mudzimu o ri u ri vhona a dovha a ri a ri na vhutshinyi vhuṅwe he ra vhu shuma hangei murahu a ri hangwela. Nga Kristo Yesu, hezwi o ri hangwela nga kristo yesu zwa itisa uri riṋe ṋamusi ri pfi vharwana vhananyana vhawe zwino vhone vho vhaliwa kha pastures ndi khou pembeledza nga dzina ḽa yesu kha vha ḓo tshintsha attitude ndi a vha ndi a vha humbela na uri ndi khou humbela uri vha litshe thabelo heyi ine musi vha tshi rabelela vha ḓinyadza holuyani lune ha tonga hu na zwiṅwe zwithu zwine vha tou zwi ḓivha uri vho zwi tshinya Arali zwithu zwe vha zwi tshinya, kha vha humbele Murena pfarelo u a fulufhedzea. Mara arali vha sa tou vha na zwine vha zwi ḓivha, vha songo rabela thabelo ya vhusiwana, kha vha rabele thabelo ya lutendo. Thabelo ya vhusiwana ndi ine thabelo ine hezwi i tshi khou rabelwa i sumbedza uri ngoho vhone vha tou nga vho tou laṱea, vha sogani ḽine a vha ḓivhi uri vha gai. Mudzimu o vha lavhelesa, o vha lindela na u vha lindela. U ri, Ndo vha fhaṱutshedza nga phaṱutshedza dzoṱhe kha lwa Muya nga Kristo Yesu. Zwino kha vha bve hafho vha shanduke vha zwi, vha, vha, vha, vha zwi rabele nga iṅwe nḓila. Vha a ḓivha ndi tsini no, fhe, no, no, no, no, no, no khaula. Mara vha a ḓivha zwa uri hezwo zwithu vhone vha nga ri, Vhafunzi, ei, ndi zwi funa nga maanḓa, mara ndi a ri ndi khou zwi ita na mutsiko wana ndo hangwa kana ndo khakhisea. Ee, ndo tenda na nṋe uri vha muthu vha a khakhisea. Hezwi vha tshi khakhisea, vha a ḓivha uri tshikoloni ho itwani? Ndo ri arali wo ronga mbalo vha ri hu na zwithu zwi no pfhi ndulamiso vha ri kha vha ṱuwe vho lulamisa vhone vha tou zwi vhona u thoma u zwi dzudzanya zwavhuḓi vha huma vha ri murena nga dzina ḽa yeso ndi khou khantsela hezwi ndi khou ri ndi khou ri ndi khou ri vha amba zwine vha khou vha khou ṱoḓa zwithu zwi a lulamisiwa hezwi vho lulamisa vha mbo ḓi ḓowela mara vha sa lulamisa vha sa lulamisa diabolo u ḓo vha dzhiela chance diabolo u ḓo vha dzhiela chance A dzula a tshi vha sumbedza zwa vhongo. A dzula a tshi vha sumbedza vhone vha si tshithu. Mara inwi ho no ri Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri, Ene muṋe ro wana khae mbofholowo, nga malofha awe, ndi amba u hangwelwa vhutshinyi, nge a vha ene o pfumaho tshilidzi. Ndi tshone tshe a tshi tevhutshela kha riṋe nga vhuṱali hoṱhe na nga ṱhalukanyo yoṱhe. O zwi tevhutshela kha riṋe uri riṋe ri sa balelwe u vha na na na na na ndugelo dza phaṱhutshedzo dze mudzimu a ri a ri itela dzone ndi khou vha fhemeledza nga dzina ḽa yesu ndi ri muthu wa mudzimu zwezwi ndo amba navho zwenezwi kha zwi ambe na mbilu yavho zwi vha dzinginise vhone vha dzule vha zwi ḓivhe zwa uri vha ḓivha tshiṅwe tshifhinga arali vha tshi dzhena thabeloni kha vha ite zwine tshiṅwe tshifhinga nda ita nṋe ndi ya dzula thapeloni nda ri murena ndi khou ḓa ngori ndo vhona vhone vho amba vhari nda mu vhudza mudzimu zwe a amba nga nṋe nda mu humbudza zwe a amba nga nṋe nda kona u amba zwine nda khou nyaga zwone mulandu ngauri ndi khou ri murena ndi khou tenda kha vhuṱanzi hovhu Ha uri nṋe, vhone vho nṱomola maanḓani ya swiswi vho mmbea muvhusoni wa murwa mufunwa wavho. Nṋe, vhone a vha tsha nnyita mutsi ndo tou ḓivha nda ḽa ndi muṋe wo haya Mudzimuni. Nṋe, vhone vho mmbala kha phaṱhutshedzo kana kha pfulufhedziso dzoṱhe dzine kha Kristo Yesu ha pfi dzi wana amen, dzi wana right, dzoṱhe. Arali Murena o ri, Humbelani ni ḓo ṋewa, hu pfi kha Yesu ndi Iina. Arali Murena o ri, Ni tshi nṱoḓa ni ḓo nngwana, thi nga hani u waniwa nga kha Yesu Kristo ndi ihina? Arali Murena o ri, No fhola nga ntho dza Murena kha Yesu ndi ihina, ndi ihina, ndi ameni, ndi ameni. Zwino kha zwi ralo khavho nga dzina ḽa Yesu. Khou vha pembeledza matsheloni ano ndi khou ri, Murena nga a vha tonde a vha ite nga vhuthu, vha shanduke kuhumbulele, vha songo humbula unga vha shango ḽino. Kha vha humbule sa we Mudzimu a tou mu tonda nga phaṱhutshedzo dzoṱhe khalomo yanga Kristo Yesu. Haleluya! Kha ri bonye maṱo. Baba, ndi khou livhuwa nga dzina ḽa Yesu Kristo. Ndo amba fhungo ḽavho nga mbilu yanga i nthihi. Ndi khou tenda uri Muya Mukhethwa Ene Muṋe ndi Ene o no ḓo khwaṱhisedza vhuṱanzi hovhu. Vha dzumbulule na zwe nda sa koni u amba nga mulomo wanga, vhunga vhone ngelekanyo dzavho dzi kule u fhirisa ngelekanyo dzashu, ngelekanyo dzavho dzi dzavhuḓi, dzi si dza u ri vhaisa. Dzinani ḽa Yesu Kristo, ko fhaṱutshedza u vhaliwa ha fhungo ḽeneḽi matsheloni ano. Amen. Khou vha fhembeledza vhone nga Dzina ḽa Yesu. Mafhungo haya o tou ḓa Mudzimu o humbula vhone, o tou ḓa kha vhone vha songo thoma vha lavhelesa hoyo a re tsini navho, vha songo thoma vha humbula muṅwe muthu. Mudzimu o tou lavhelesana navho ngori u khou tama u vha takula muyani wavho na vhutshiloni havho nga dzina ḽa Yesu. Amen.